Hello viewers, welcome back to my channel. Tiri kupfuurira mberi in our last episode eh, pataurwa matambudziko anowanikwa mumarriage kana vanhu vagara vese semudzimai nemurume asi another problem inosanganiswa nayo inosanganikwa nayo which is also a huge challenge when it comes to maproblems emumarriage mukadzi akangoroorwa panenge pari kutarisirwa ah, mene ndofuka zvinoitikwa kuna vanhu vakawanda vakagara mwedzi wechipiri wechitatu kune vamwe vanogona kunge vachifona vachibvunza ah akupfira pfira here ah ari kudya chikafu chese here ah, zvichireve izvi vari kwada kunzirwa kuti muroora azvitakura here kana kuti mwana wedu kwakabva musikana azvitakura here ndo zvavadinge vada kuziva saka is not always pekuti munhu akaroorwa anogona kuita pamuviri saka pefeni mbotitsanangurira wataura nyaya yebarenes kana vaviri vakasangana nedambudziko rebarenes chii chinofanira kuitwa i also remember pane rimwe imwe couple kana kuti kune macouples akawanda atinoziva kunze uko anenge vasina vana kune zvakawanda zvinotaurika bifen tokumbira kuti sanangurire zvekare ipapo yese ndo problem yasanganikwa nayo alright thank you barbara eh, zvimwe zvinoitika ndezvekuti vanhu vanogona kuroorana kutadza kuita mwana zvechokwadi but zvikonzero zvinoita kuti vanhu vasaite vana zvakasiyana siyana Zvimwe zvacho scientifically zvino mukaita ropa rakafanana reblood group rakafanana zvinogona kunetsa kuti muite mwana. Panogona kunge pasina nedambudziko pakati pemurume kana mukadzi but kungoti ropa rafanana zvinogona kukonzeresa kuti pasaitike nhumbi izvozvo. Saka zvichigara zvichikurudzirwa kuti kana musina kukwanisa kubata pamuviri imbotangai nekunoona madoctors kuitira kuti kana iriyo problem iyoyo paoneka kuti pangagadzirisike sei and then pane kumwe kwekuti vanhu havaiti mwana nenyaya yekuti pane zvimwe zvinhu zviri kunetsa zvine intervention yemadhimoni kana kuti yechivanhuwo chimwe chisiri madhimoni remember kuti kuchivanhu zvakagara zviriko kuti kune madhimoni then kwaive nezvinhu zvemudzimu nezvemadhimoni zva zvakatongosiyana madhimoni ndiwo mashavi anongozikanwa nevanhu agara ariko kuchishona asi midzimu yakanga iripo kunzi ndiyo inochengeta vanhu uko ndo kwainzi midzimu inotaura namwari ino haukwanisi kusvika kuna mwari direct asi unotaurira midzimu this is why ndingatongopa clarifier ndozodzoka kunyaya yedu kuti hakuna munhu ainamata midzimu kubva pasi chigare midzimu yaisanamatwa yaiita kupirwa kupira kuti mondisvitsirawo kune anhingi nekuti iwe haukwanisi kusvika wega saka pane zvimwe zvinhu zvinogona kunetsa zvokuti pamwe munhu ane mudzimu uda kuda paari zvinogona kutadzisa kuti abate mwana kana kuti pane shalimaid demon rinoda kuti ribate pamwana vati zviri kukanganisa kana zveuroyi zvinotendwa nevanhu vazhinji eh, vechishona neveganda redu iri uroyi hunotemwa zvakanyanya saka panogona kuitika zvinhu zvakadaro kuti pamwe pane intervention yevakaipa yapindira saka zvinogona kutadzisa kuti munhu atadze kuitawo futi mwana izvozvo saka zvadaro izvi eh, chimwe chinhu chinotadzisa kuti vanhu vatoite mwana pamwe pane zvimwe zvakamboitika mumashure eh, zvakaitwa aidha nemusikana kunyanya kana kuti mukomana uyo vabereki vakanga vachitoziva kuti haakwanisi ake kuti aite mwana saka pasi chigare kana eh, mukomana ari ane dambudziko vakuru vaizogara pasi voti raitomubatsira sei woita kuti aidha munin'ina wake kana imwe hama muzukuru apinde muimba umu aitise mukadzi weuyo asiri kukwanisa pamiri kana achinge adaro uyo aisazofa akaziva kuti ndozvakaitwa nokuti zvaiitwa muchivande asi aitozongofunga kuti ane vana and then vamwe vaitofa asingatombozizivi kuti vanga vasina vana um, and then pochiita nyaya yekuti pamwe mukadzi asiri kukwanisa kuita mwana ipapo pakatiomei paizonzi munin'ina wemukadzi iye akutadza kuita mwana kana kuti muzukuru mwana wehanzvadzi yake ndiye anozoendeswawo ikoko futi ononzi chienda pana tete vako kana kuti pana sisi vako apo vonoita vana vogara vari two ndo mamwe mabarika maitirwo aitoitwa kubva kare saka nyaya yekushaya vana haina kutanga iye zvino izvi even tichiverenga bhaibheri sara akagara makore mazhinji asina mwana kusvikira atozoita mwana atoone about 90 years saka and many other people vamunoziva vari mubhaibheri andisida kutanga kuparidza zvangu nhasi ndikungoda kungotsanangura a few examples dzevamwe vanhu vakanga vasina mwana saka ndorimwe dambudziko rinoitika zvechokwadi kana munhu aroora kana kuroorwa anogona kushaya mwana ya yeah, its a complex issue yekuti hazvigamuchirwe zvakafanana and tsika yacho yaiitwa iyo yekuti kana murume wangu asingakwanise kuti aite mwana poita mumwe munhu anonzi auye ndiyo wekuti ndinoita naye mwana iye hamheno kuti vaipanguva yacho yazvaita izvo yanzi zvaifamba zvaitogona kutosvika pakuti vanhu vanogona kutofa iri secret yemumusha asi chazvanga zvakanakira manje patsika iyi yanga iri tsika yekuti yaive nevanhu vakuru mukati vanenge vachizviziva saka kana vakanga vazviziva zvachisiyana nekuti ini ndinogona kugobuda ndonoita mwana wangu e, parutivi kana kuti ndongonoitawo mwana wangu toronga nababa munini ndoita mwana wangu a ipapo paigona kunoti netsei e, asi ndofunga kuti paonekwe kunzi munhu anenge aaite mwana here zvine mamwe makore hazvingadaro zvichitora ekuti pamwe aigona kuona kuti pamba gore rapfuura kana kuti paita two years paita three years pamwe ndo pazvaizogarwa pasi nevakuru voti aiwa baba munini ngavachienda vachinopinda muimba umu kuitira kuti rudzi rwukure saka kana chiri chinhu chinenge chiri mumhuri riri dambudziko riri mumhuri baba munini vavo vakange vapinda kuna maiguru vavo vakasaita futi mwana zvinenge zvakutoonekwa kuti aiwa vana vedu ava ndofunga ndo vanotori nedambudziko saka ndinodaira kuti pamwe pane zvaizoitwa pamagona kugara pasi vanhu vemusha imo munofunga wozoitira kuti mudzimai uyu azive vanhu zvizivikanwawo kunzi ndo zvazviri vanhu ava vagamuchira kuziva dambudziriko ravo then mwana uyu muroora uyu odzokera zvake kumusha kwake pamwe kana zvichiita eh, kana kuti kana ari munhu anda murume wake vamwe vaigara e, kana kuti akaonawo kuti aiwa ainini hazvisi zvadaikainga panapa apa nekuti chimwe chinoitika ndechoti pane mashoko anogona kudzoreranwa kana inini ndisina mwana ndichiunzwa nekuti vanhu havanyarari e, kana pasati pazivikanwa kunzi vabereki vemurume wasingazivi kuti mwana wavo ndiani ndamuzivo inini ndinenge ndichingonzi haabereki eh, ingomwa inini ndaakuda vazukuru eh, uda kuti ndikurowe here ndisi ndochichembera here ndisina vazukuru ende nyaya idzi vanonyanya kutanga kutaura nezvavo zvostereki ndanaamwene tine nyaya dzatichataura dzakawanda pamusoro panaamwene saka vanaamwene ndo vanotanga kuti vanoshedza mwana wavo zvonzi kona iwe uri kutiiko nemwana handingagarika ini ndisina muzukuru ndingatokura kutochembera ndisina muzukuru aiwa hazviiti Ah mama hameno munongozvionawo nguva pamupandamidzo ka ah, ndovanotopa futi mwana wavo zano kuti aiwa yaudii kumboedza kwana mai nhingi ko nhingi wo kambenge uchidanana naye eh, mazuva aya nekuti paya patakambotaura nyaya dzekuti mukomana anogona kuita vasikana vairi vatatu zvimwe zvacho zvinenge zvichizivikanwa kuimba kwemukomana zvinogona kuzivikanwa izvezvo saka kana inini ndini ndazosarudzwa manje pavasikana vatatu vaya vaya kuti ndiroorwe ndikasaita mwana amwene vangu vanenge vakuti aiwadii kuti mbotiraya ruziuya nhaio unoti ndingango garira izvozvo zvekuti hanzi kune munhu uchingofidha munhu ende mukadzi anoudzwa mashoko akawanda zvekuti zvinova zvinhu zvinesenge zvisanyatsokuvake ukama zvakanaka saka tinotenda nekutsanangurwa kwakanyanya kwakanaka futi kuti tinzwisise kuti eh, ndo zvinhu zvaiitwa asi hameno ezvino izvi zviri kugamuchitika here bevene kuti ndikatadza kuita mwana nhasi eh, zviri chiri kuitwa here eh, zvinhu izvi zvinonetsa kuti zvirambe zvichiitika mazuva ano nekuti zvinosanganisira kumbunyikidzwa kwemunhukadzi but sezvatiri kuona kumadna show ari kuitwa patv aya vadzimai mazhinji vari kubatwa kuti vane vana mudzimba vasiri vevarume vavo eh, imwe inenge ingori reason yecheating but pane vamwe vatakaona wekuti murume wacho anga asingakwanisi kuita mhani saka vakangobuda kunze kwakunotsvaga mwana kuitira kuti imba yavo imire but mazuva ano manje vari kubva vazobatwa kuti a ah, mwana waminaye haasi havana ukama zvachose nababa vari pavo saka pane nyaya yamataura yekuti kare kacho zvaiitwa vabereki vane matarisiro avanoita vanakomana vachivageza pavanokura vanenge vachitozviziva kuti uyu mwana uyu ndiye ane problem ah, it was seldom kuti unzonzwa kuti munin'ina apinzwa haasi kuita futi vana bcause anenge atorikana nemusha wake nevana vake wokumba kwake munin'ina uyo anosarudzwa vangosarudzi saka kazhinji kese vaizoona kuti chinonyanya kunetsa kuti zvizonzi pamwe mukadzi akupiwa musha pamwe murume waye akatomboroora akaita vamwe vana kana kuti eh, akambomitisa nhasi uno ipochouya mumwe mukadzi ochitinzi ndiye asiri kuita mwana ndo panonyanya kuti pabude kutaura ipapo nekuti vanhu vanenge vachitoziva kuti mwana wedu isusu ari right but decision yekuti mukadzi kana asiri kuita mwana kana kuti murume kana asiri kuita mwana zvoitwa sei i think its entirely up to the people but definitely barrenness scientifically inoexplainwa as kugara 12 months muchiita unprotected sex pasina nhumbu that's barrenness but uh, in modern day scientific ways pane dzimwe nzira dzinogona kuitwa kucorrecta barrenness eh, yekuitira kuti pamwe pacho mukadzi ndiye ari kunzi ari barren but anokwanisa kuovulata nyaya iyoyo inokwanisa kuita kuti akwanise kutoita mwana chero asina chibereko kana kuti chibereko chiricho chine dambudziko Pane mamwe mamethods anokwanisa kushandiswa eh, akafanana nesurrogacy kana kuti in vitro fertilization inokwanisa kushanda futi ivf these are expensive scientific methods dzinogona kushandiswa kuitira kuti munhu ari kutadza kuita mwana saka inini hangu ndinofunga kuti before people just run and jump into conclusions dzekuti tatotadza kutoita mwana inda kutotsvaga mumwe mukadzi kana kuti mukadzi akutobuda akunotsvaga chikomba paside kuti tati zvinga zvataudza ndikatadza kuita mwana i think its better to explore other avenues dzakafanana neivf iyoyo kana kutoita sarogesi chaiyo eh, fortunately ndakaita an intensive study yesarogesi saka ndinoyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei panyaya dzesarogesi idzi Unogona kutoita mwana anotakurwa nemumwe mudzimai ari wako nemurume wako asi akatakurwa mudumbu remumwe munhu nekuti mbeu dzinenge dzashandiswa ndedzenyu imimi vanhu vari kutadza kutakura mwana mudumbu menyu sekuti mukadzi ari kutadza kutakura mwana nekuda kwekuti pamwe chibereko chine dambudziko kana kuti fertilization haisi kuitika zvakanaka mumafalopian tubes ake kana kuti pane dambudziko riri kuzoitika pakunotransplandwa kwefertilized ovum izvozvozvo zvinhu zvinokwanisa kugadziriswa kuchipatara kana kuti munokwanisa kutoshandisa ivf iyoyo mukadzi otoita pamuviri kana kuti motakudza mumwe munhu e, pamuviri penyu munhu iyoyo anongozviita nekuda kwerudo hazvibhadhariswi kuti akutakurirei e, pamuviri kune vanhu vanovolontiya kutotakura pamuviri of course Legally hazvibvumidzwe kuti mumupe mabenefits but tinozviziva kuti vazhinji vacho vanozongoitirawo muneyere tumafavors twekuitira kuti vakwanise kuchiita mwana saka kana vanhu vatadza kungoita mwana hazvire kuti ndezvekubva mangomhanya kuti a ah, tatotadza saka takutoti ngatisiyanei kana kuti ngatichitotsvaga chikomba chinopinda or something like that there are other methods dzinogona kubatsira vanhu vari kutadza kuita mwana kuti vachiite vachiite mwana and izvozvizvi ndichingoowedzera ipapa kune experiment iri kutoitwa yekutomanufacture kunogona kuitwa mbeu dzevanhurume kana kumanufacture kunogona kuitwa chibereko chemunhukadzi chiri cheplastic but mbeu dzemunhurume vari kuedza kuita maexperiment ekutowoita dzekumanufacture dzisina munhu mupenyu aripo anozoclaima kuti uyu mwana wangu kana kuti kudii oh. interesting tinokumbira utitsanangurire beven zvekare kana tichida kuti tiite ivf or surrogacy eh, ndiani anozvironga murume anongoti here inini ndatoronga nevanhu ava vanoita izvozvo zvacho eh, then mangwana because i think zvinogona kuita problem futi mumwe mukadzi iye anenge azviti aiwa inini ndini ndinokwanisa hangu kuti ndikubatsirei ndotakura mwana wenyu haazorambi here nemwana uyu pamberi apa zvii zvinoitwa kuchengetedza e, kuti inini nemudzimai wangu tisanetsane kana kuti mangwana uyu akuramba nemwana akuti mwana ndewangu kana kuti akutoti inini makutondiona sekuti inini makanga muchindishandisa izvo ndakutirai mwana iwe akutoita problem nemurume wangu inini akuda kuchitouya manje anenge akuti aiwa ini ndakatoita ndakakuberekera kamwana saka akuda kuchiuya zvii zvinoitwa kuti tisaite maproblems uye pane zvatinoti mapepa atinosaina here ndiani anotaura kuti nekusarudza mukadzi wacho tinotaurirana here pamwe chete ise murume nemukadzi kuti aiwa let's take this eh, avenue kuti zvinhu zvedu tigadzirise takadai obviously pamunozosvika pakutora decision iyoyo munenge mambotiraya kuita zvinhu zvakawanda vanhu vazhinji vasingaiti zvekunamata vanogona even vamwe vanotoenda mudzichechi Vanotombogona kutozvifambira kun'anga kana kuenda kumaporofita vachipiwa matombo, mvura, whatever vamwe vachitengeswa zvimwe zvinhu zvavasati vamboona vachitiraya kuita mwana. Vomboenda kuchipatara kumadokita chaiko kuti vaedze kunobatsirwa. Saka ukazoona vakuita decision iyoyo yekuti vakuda kuchiita IVF, I think inenge iri decision of last resort. Saka definitely you will be talking nemukadzi nemurume muchiti what can we do kuitira kuti tigume taita mwana watinoti mwana wedu tese so zvakasiyana kuita ivf kana kuzoita sarogesi kwakasiyana nekuadopta mwana nekuti adoption yatove yekuti mwana uyu munotoziva kuti haasi wedu watakaita biologically but takumutora oita semwana wedu chaiye wekutoti anenge atoone right to your inheritance and to your estates Saka wanzi wangu adopta mwana atoo mwana wako legally but biologically anoramba asiri mwana wako. This is why tiri kutaura nyaya yekuti even pamunozonoita IVF apa munofanira kunge chiri chinhu chamawirirana imimi wacho number one. Number two, mukadzi wamunowana anokwanisa kuvolontiya kukutakurira imwana pasarogesi haakwanisi kuti azoclaima kuti mwana ndewake because munonyorerana macontracts mayorerana contract munototaurirana kuti tinotozvitora mwana uyu ane maweeks akati kana kuti mwedzi yakati kana kuti makore akati sa most of them vanotora mwana wavo achiri nemaweeks then vanotongoenda unomuraiza vega mai ava vanobva vabuda muupenyu hwemwana uyu but vamwe vanopanana contract yekuti mai ava vanozoramba vachibvumidzwa kuuya kuzoona hawo mwana uyu saka contract iyoyo ndo iri governing ende inotoitwa zviine high court mukati hamungosainirane eh, pachenyu nehama dzenyu kana kuti moenda kuna commission of oats zvinotoda high court panotoitwa application kuhigh court as the upper guardian of every person watinoita alegal person isiri hayo company because a company is a legal person but in this case tikutaura legal person ari munhu chaiye chaiye saka ipapo high court is the upper guardian of everyone saka tinenge tichiti panoda kuitwa contract iri proper and vamwe vanokwanisa kutraya even ivf yoramba because ivf is better because unototakura pamiri pacho iwe mudzimai but kana pakuzoiswa sarogesi manje inenge isisiri yekuti mudzimai uyu anga aine dambudziko rembereko achakwanisa kutakura nhumbu takutakudza mumwe munhu Saka that concept iri kutobatsira vanhu vakawanda vari kutowanawana through that pasina kuzombodestroya mahomes and if you check munyika dziri developed dzinenge vana america kune mamwe madzimai vanoti weare professionals hatisisina nguva yekuswera tichitakura munhu tichimbomira kuita basa vanotongoenda unoita ivf even eh, i mean saroges even vasina problem yebarrenness saka uh, it's sort of a, a shift in norms iri kutoitika uh, in this world but kuno kwedu kuafrica zvichiri zvishoma ende zvichiri kutyisa kuti munhu angati atakurirwa mwana nemumwe mudzimai izvozvo hazvisati zvava kunyanya kugamuchirika kunyika dzedu dzinedzi mm-hmm. ah, thank you so much for that explanation ndodaira kuti tiri kunzwisisa nyaya yebarenes kana kuti kushaya mwana idambudziko rekuti Kana iwewo usati wakambosanganawo nedambudziko iroro, pane zvimwe zvinhu zvekuti kana vamwe vachizviita unogona kufunga kuti vanopenga. But kutukwa kwandinenge ndichiitwa kana ndisina mwana zvinhu zvinondirwadza zvekuti ndinosvika pakuti vakomana asi nepamwe paya panozenge pakutaura kunzi ko mwari mandisekerei anzi vanhu vangu vakutuka mwari ko mwari mandisekereiwo mandiregerereiwo inga ndakazvichengeta ndakaita wani mabasa enyu akanaka muchechi ndakanga ichiita izvi neizvi ndazoroorwawo nhasi handisi kuwana mwana ndisiri kuwana mwana pamusoro pazvo ndinoudzwa mashoko akawanda zvekuti anenge ichipinda muzeve mangu saka handizofari saka ndopamwe panhu pari kuzosaka vamwe vakadzi vachienda vanogona kungobuda nekuti anenge angoitira kuti handichiri kudiwa pana apa pa mwana saka ndogona kubuda ndotonotsvaga mwana kusaidi ndikaona zvaita aiwa ndatone nhumbi yangu ndouya nokuzvikuti aiwa baba mwana ndewenyu saka mutsika kutsika kudzedu kuya kwakutaura kunzi pane zvinhu zvinoonekwa kana mwana anzi baba munini ndo vakapinda pane zvinhu zvinoonekwa kunzi mwana uyu ndewe mumusha umu is vice versa ndikana ndikanomutsvaga futi inini kunze pane zvimwe zvinhu zvinogona kungoitikawo kune vamwe hazviitiki but is unfortunate kuti zvinoitika kune vamwe kana zvaitika ndakuchizobatwa manje kuti kurwara kuri kuita mwana uyu ndotoa mwana anorwara rwara Eh, vanoita zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingotadza kunzwisisikwa kuti ha chii mwana uyu then pochizouya izvezvezvo eh, zvekuti pane vanoita kuti mm, mm, mm, mwana uyu regai timboongorora and eh, zvimwe zvacho pazvinototangira ndezvekuti pamwe ndandane five years handina mwana then sixth year ndane mwana vamwe vanoti a ah, imi imbofambai mwana uyu anogona nga asiri mwana wemumusha imomo ende zvimwe zvacho zvinoitika pakuti panikandauda kunosununguka hanzi mahasununguki zvinonetsa kuti ndisununguke kuzosvika patoita mumwe wekuti ah, anogona kunge achitozviziva kana kuti ini ndega ndogona kunge ndichitozviziva kuti ah, ini mwana uyo haasi wemuchombo saka ndofanira kutoreurura ipapo pacho kuti ndisati ndatodhilivha ndakufanira kutoreurura saka ndogona kuti tozoreurura kana kuti mwana iyoyo ndamuzvara ari kukura asi pane zvaakunetsa saka ndakuchizotoratidza manje zvichizobuda pachena kuti aiwa mwana uyo haasi mwana wemusha uyo saka pane zvinhu zvakawanda zvoitwa nevanhu zvakasiyana siyana nekuti ndinoda kuti ndiite mwana mumba pamwe pacho tinodzoka pachitaurwa mafudzi kuti a ah, ukadya chikafu chakati nechakati nechakati aiwa haa unokwanisa kuti uite mwana pamwe pacho tinotoona pachinzika noida mwana musikana wauda mwana mukomana kana uda matwins idya zvikafu zvaka zvakati ita izvi sanganisa izvi zvakadai zvakadai i think kune vamwe zvinotoshanda zvinhu zvinoshanda i think panongotaurwa chimwe chinhu chete one of those things might work to another person it might not work to me It might not work kwandiri inini but kunogona kushandawo kune mumwewo munhu saka vamwewo anzi vanoenda kun'anga veduye ndasaka ndati kana munhu aine dambudziko rake ahuzvinzwisisi iwewo usiri mudambudziko iroro ukamboripindawo nekusangana naro ndopa unogona kuzombofunga mwe musi kuti ee vaya vari kunzi vakazoenda kun'anga vaya vaya ah, vanga vasingapengi because anenge ada kugadzirisa musha wake saka mwaanoenda kun'anga mwaanoenda kuprofita saka sezvatanzwa sarogesi neivf inenge yalast resort kana zvanetsa saka nzese idzo zvedzo dzinenge dziri nzira dzekuti vanhu vakwanise kuita mwana wo asi ndaida kuti ndipinde ipapo musati memapedza ini mhm. inini personally zvangu handikurudziri vanhu kuti vatsvage nzira dzakafanana nekutsvaga eh, mwana kunze nekuti zvine matambudziko akakura izvozvo uye hatikurudziri kuti vanhu va vamwe vanozoitiswa vana nemaporofiti kwavanoenda uko kana zvichigoneka kuti munamatirwe nevanhu vane simba ramwari zvisina zvekuzoti manzirarai namhingi kana udini kunze uko garai muchiziva kuti kana zvaramba ari mwari garai musina ini mwana vacho kana musichigona kana zvatonetsesesa chaizvo shandisai mascientific methods kana kutoadopta mwana kana kuita mafoster parents than kuti vanhu vaende kunze uko vozonoita vana vemaprofiti mudzimba umo kana kuti vozogumisira vakushandiswa nen'anga kunorombeswa nekuda kwekuti unoda kuita mwana chete chete izvo zvimwe zvacho unofanira kutonzwisisa iwewe semunhu kuti kana zvaramba zvaramba zvandakaedza izvozvo its fine because at the end of the day vanhu vari kutakudzwa mumutoro vachifunga kuti vari kubatsirwa tinotenda zvikuru e, ini ndanga ndiri kutaura reality yezvinhu zvinoitika muupenyu zvekuti munhu anenge achitoziva zveshuwa kuti ndiri mwana uyu mwana uyu achitoziva kuti even kana mukange makatarisa patiri kuona pari kuitwa zvemadna test paipai Eh, chinhu imwe chinhu chinonyanya kushamisa ipo paya paya chekuti ini ndaitoziva hangu kuti zvandiri kuenda kunomatest kwandiri kuenda ku mwana uyo haasi mwana wabeven haasi mwana wake but ndinotoenda ende mugoteerera kana ndichitaura ndinotobvunzwa kunzi hapana here mumwe munhu wanga wachimbosangana naye ah, aiwa hapana i think vanhu vakadzi vari kuzviita zvezvaya vanenge vachingohupa maybe for a miracle kuti ah, aingobudo here ichingoti mwana uyo ndewebaba ivava vasi zvisiri izvo saka mukazvitarisisa munenge mudazoona kuti vakadzi vavo vanenge vachitozviziva saka uko kwese kwaanenge achienda kunotsvaga tsvaga zvaatsvaga zviye arida kuti mumba muungonziwo vane mwana wavo saka kune vamwe zviri kutotsakatika zvakadaro kune vamwewo aiwa zvinonobudawo pachena kune vamwewo murume wacho anotototaura kuti aiwa ina hangu handina basa nazvo mukadzi wangu ndinomuda chana aida kuziva chitende chekuti mwana uyu ndewangu here kana kuti aiwa haasi wangu saka tada kungotaura reality chete yezvinhu zvinoitika asi masolutions beven atitaurira kuti tinofanira kuita sei thank you so much viewers will meet again in another episode thank you